Бу исемендәге Башкорт дәүләт академия театры үзенең гастрольләрен башлый. Шуңа күрә менә без бүген хәзер үк аларны сәхнәгә чакырабыз. Сезнең белән бергә кул чабып аларны каршы алабыз.

Берничә дистә ел элек ике коллектив арасында шундай килешү төзелде. Ике елга бер коллективта алмаш-тилмәш гастроль үткәрергә. Бу фикер ысынлап та сагу урын алып тора. Ике коллективтың Иҗади җимешләре, ул ике коллективтың тудырган спектакльләре ике тугандаш халыкка рухи байлыгын биреп, шушы изге ниятләргә тогырлыкны раслап тора. Быелгы елдагы гастрольдә был безнең мөнәсәбәтебез, дуслык мөнәсәбәтебез, изгелек мөнәсәбәтебез аеруча сагу урын тапкан, чөнки Безнең репертуарда безнең дусыбыз, Камал театрының баш режиссеры Тариф Рәфкатуллов Чентаев тарафынан безнең репертуарда Жан Ануйдың Антигона спектаклен иҗат иттек. Үткән сезонда шул спектакльдә безгә күрһәтергә алып килде. Ә инде Бөек Колгалидың Иса Юсуф Халык комартлыгы буенча эшләнгән, күренекле драматург Юныс Сафиуллин тарафыннан инсценировка эшләнгән. Безне без сәхнәдә ул музыкаль риваять булып бара. Ул инде бер тамашасын була, битараф калдырмас дип ышанырга кирәк. Тагыла бер бүләгебез, ул да булһа Әхмәт Галиева Айгөл, татар драматургы, яшь язучы. Уның Ул бит кисәгене, безнең спектакльнең, комедиянең һез иртәгә күрә алаһыз. Шулай итеп, кадерле дуслар, менә быелгы килгән гастрольләребезне безнең коллектив без үзебезнең килешүгә, дуслыкка, иҗатка тотрыклык җимеше дип исәпләйбез. Рәхим итегез безнең гастрольләргә, ә бүген инде һезнең игътибарда Баязит Ипай һәм Хәмит Ирләрнең пьесаһы буенча эшләнгән, сәхнәләштергән Каһым түрә спектаклен тәкъдим итәбез. Рәхмәт, йылы алкышларыгызда һезне үзебезнең спектакльләрдә көтеп калабыз, дулкынланып. Ә инде шуны әйтәсем килә, кадерле дуслар, безне шулай шул тикле йылы каршы алганнарыгыз өчен Бер мәдәният министрлыгына, шәхси Айрат Миңнуллочка һәм безнең дусларыбыз Камал театрының җитәкчеләренә, эшчәннәренә, безнең коллегаларга кайнар рәхмәтебезне белдерәм. Рәхмәт.
Як, чыннан да без дуслык, дуслык дибез, чыннан да чаралар бик күп, менә мәсәлән, Ә-ә-ә, көз көне Уфада Туганлык дигән фестиваль яңадан кайта Уфага, яңадан аны торгызалар. Без һичшиксез шунда катнашачакбыз. Шуннан соң без сентябрь аенда гастрольга да чыгабыз бөтен коллектив белән. Шулай ук менә гастроль алдыннан пресс-конференция узды. Пресс-конференциядә без ишеттек, белдек, аны беләдер идек, ләкин Бәлки нуркам булганбыздыр. Киләсе елда Гафури театрына 100 ел тула икән. Шуннан соң Гафури театрына 100 ел, Башкортстанның республикасына 100 ел. Мостай Кәримгә дә 100 ел икән. 18 елда. Шуңа күрә без уйланып уйладык та, Беләбез бөтенебез, Нәүрүз фестивален без үзебезгә тартып алдык, ул ел саен бездә уза Нәүрүз фестивале. Һәрбер Нәүрүз фестивалендә Гафури театры катнаша һәм һәм менә без былтыргы фестивальдә, узган фестивальне, шундый чараны башладык, һәрбер фестивальне берәр республикага багышлыйбыз. Менә узган Нәүрүз дә безнең Казахстанга багышланган иде. Бу юлы Якутиягә багышлыйбыз. Ә менә киләсе Нәүрүзне без инде Башкортстанга билгеләячәкбез. Шунда бөтен Башкортстандагы театрларны менә кунакка чакырып, менә сезгә тәкъдим итәчәкбез. Шуннан соң тагын дуслыгыбызның бер менә чарасы, без бер юбилейны да калдырмыйбыз. Безнең юбилей берәр артистның юбилее буламы, шундук килеп җитәр әле безнең дуслар. Аларда юбилей узса, без бер төркем булып барабыз. Ләкин менә нишлисең, менә апрель аенда, җиденче апрельдә безнең театрда премьера булган, булуына, булуына, булгач, без бара алмадык бер артистның юбилеена. Ул да булса, безнең дустыбыз Илдар Сәитов. Һәм менә бүген бу форсаттан файдаланып, менә хәзер аны котлап,

Әлбәттә, зур бүләкләр, зур бүләкләрнең кирәге юк, бик кечкенә генә бер карточка белән генә бит бүләкләр була. Шуңа күрә менә сиңа бездән бик зур бүләк бик кечкенә карточкадан. Исәнлек, саулык сиңа, иҗади уңышлар сиңа. Шулай безнең дустыбыз булып кал, бергә-бергә иҗат итик.